Bore da, a mae'n bleser gen i groesawu Gwenllian Lansdowne Davies, Prif Weithredwr y Mudiad Meithrin. Um, Dyn ni'n mynd i drafod pwysigrwydd um, gofal plant ag addysg blynyddoedd cynnar, ac yn arbennig felly arwyddocâd y darpariaeth o fewn yr iaith Gymraeg. Felly, Gwenllian, yym mi fydd 'na gyfle i ni drafod yym be' sy'n digwydd ar hyn o bryd, ond yn bwysicach na hynny rili ydi'r gwaith sydd yn mynd rhagddo. Dych chi wedi cyhoeddi maniffesto ar gyfer yym etholiadau'r Senedd, 'dyn ni 'di gwneud yr un peth. Yym dwi'n meddwl erbyn hyn bod ni efo naw argymhellion, um, ar gyfer addysg, a dyn ni'n gweld gofal plant ag addysg blynyddoedd cynnar yn man cychwyn, really, o ran y cynnydd fydd ei angen o fewn y niferoedd sydd o fewn y gyfundrefn addysg Gymraeg wrth i ni symud ymlaen. Um, felly, Mi fydd 'na gyfle i ni i drafod, ond fedri di esbonio'n union be 'di'r sefyllfa ar hyn o bryd, ac ar ôl hynny hwyrach yym mynd ymlaen i drafod yym be 'di'ch gobeithion chi ar gyfer yym etholiadau'r Senedd?
Iawn, diolch yn fawr iawn Aled, a Bore da, pnawn da, pryd bynnag da chi'n gwylio'r sesiwn yma. Mae darpariaeth gofal plant ac addysg gynnar yn y blynyddoedd cynnar yn allweddol o bwysig i'r mwyafrif o blant ac i deuluoedd oherwydd dyna ydy profiad cynta' mwyafrif o blant o'r gyfundrefn gofal ac addysg Gymraeg ac yn wir mae mynychu Cylch Meithrin neu feithrinfa ddydd cyfrwng Cymraeg yn bont i'r mwyafrif o blant i fewn i'r system addysg statudol. Da ni'n gwybod bod mwyafrif llethol, bron 90 y cant o blant sydd yn mynychu Cylch Meithrin yn symud ymlaen i dderbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg ac felly mae hynny'n gyfrwng ofnadwy o bwysig o ran creu siaradwyr Cymraeg y dyfodol. Da ni hefyd yn gwybod, yn seiliedig ar ddata yym chi fel Comisiynydd y Gymraeg, fod hyfedredd a hyder unigolion i ddefnyddio'r Gymraeg fel oedolion yn cynyddu os 'dyn nhw wedi cael eu profiad cynta' mewn cylch meithrin pan oedden nhw'n ddwy neu'n dair neu'n bedair oed. Wrth gwrs, mae maes gofal plant yn yn faes cymhleth iawn oherwydd yn naturiol mae o wedi reoleiddio yn llym iawn oherwydd 'da ni'n darparu gwasanaethau i blant pobl 'da ni ddim yn eu hadnabod ac felly yym ma' hynny'n golygu bod 'na gryn bwysau ar sicrhau fod y gwasanaeth yna nid yn unig yn saff yn ddiogel i'r plentyn ond fod yr ansawdd yn uchel hefyd ac i ni fel mudiad mae ansawdd, os ydy o'n golygu unrhyw beth, hefyd yn golygu fod y Gymraeg yn allweddol i'n diffiniad ni o ddarpariaeth gofal ac addysg gynnar o safon. Felly, Mae'n hawdd i rywrai feddwl fod yn gwaith ni yn hawdd, yym, ond mae 'na dalcen caled, yym, sylweddol ynghlwm a, ar y naill law, darparu gofal plant wedi reoleiddio sydd yn safonol, a gwneud hynny drwy gyfrwng y Gymraeg, a dwi'n siŵr y down ni ddiweddarach at yr y rhesymau dros hynny. Yym, ond o ran lle 'dan ni arni rŵan, mae gynnon ni 452 o gylchoedd meithrin sydd yn darparu ystod eang o wasanaethau yn ymwneud â trechu tlodi drwy Dechra'n Deg, yn darparu y cynnig gofal plant i blant tair a phedair mlwydd oed, yn darparu blant ag anghenion dysgu ychwanegol, a hefyd yn darparu addysg cyfnod sylfaen, sef yr un profiad addysgiadol ac y bydd y plentyn pedair a phum mlwydd oed yn derbyn pan maen nhw'n cychwyn yn yr ysgol. A felly mae yna ofynion mawr arnon ni gan Estyn a a gan y asiantaethau fel AGCC sydd yn rheoleiddio y gofal yym a mae hynny gyd hefyd yn digwydd drwy gyfrwng y Gymraeg yym ond be sydd yn glir i mi ydy fod rhaid i ni wneud mwy a fod rhaid i ni wneud yn well oherwydd allwn ni ddim dilyn yy rhyw ethos busnes fel arfer, a dyna pam felly fod cynllun sefydlu a symud y mudiad mor bwysig, sef y cynllun i sefydlu yn ystod y tymor presennol o'r Senedd, 40 o gylchoedd meithrin, a'n gobaith ni, fel mae'r maniffesto yn ei egluro, ydy yn ystod tymor nesaf y Senedd, y byddwn ni'n symud i sefydlu 60 o gylchoedd meithrin, fel bod ni'n sefydlu darpariaeth newydd yn yr ardaloedd daearyddol yna o Gymru lle does dim darpariaeth ar gael i i rieni. A'n dadl ni ydi fod sefydlu cylch meithrin yn brawf fod y galw yn bodoli o fewn ein cymunedau ni ac yn rhoi pwysau cynyddol ar yr awdurdodau lleol, ar Lywodraeth Cymru a'n holl bartneriaid i ni fod yn diwallu y galw yna sydd yn bodoli i dderbyn gofal ac addysg drwy gyfrwng y Gymraeg. A tydi'r sefyllfa ar hyn o bryd, yym, 'di o ddim yn deg, na 'di? Achos does gan bob plentyn yng Nghymru yym yr hawl, yym, os 'dyn ni'n onest, i dderbyn gofal plant na addysg blynyddoedd cynnar yn y Gymraeg, a felly yym be mae'n yn yn dogfen ni o ran y maniffesto ni ddeud ydy heblaw bod 'na newid meddylfryd o fewn y Llywodraeth a bod ni o ddifri o ran rhoi'r yym y cynnig ma'r cyfle ma i i bob plentyn yng Nghymru yym dyfu i fod yn blentyn efo'r ddwy iaith, Yym, mi fydd 'na yym tan-gyflawni eto, yym ac un problem o ran llywodraeth ar ôl llywodraeth o ran y Gymraeg hyd at rŵan ydy bod 'na strategaethau, addewidion wedi cael eu gwneud, yym ond ddim gweithredu o ddifri. Be wyt ti'n gweld ydy y newidiadau mwya' arwyddocaol fydd ei angen? Ti 'di sôn am agor cylchoedd meithrin newydd, yym Ond timod, be am pethau fel y rhaglen um, deg awr ar hugen uh, o ran gofal? Wyt ti'n gweld bod yna bosibiliadau ni newid o ran hynny hefyd?
Ydw, ac i, i ategu'r pwynt am hawl, dwi'n dwi meddwl bod yna ddadl athronyddol ynghlwm a hawl, oherwydd un peth ydy meddu ar hawl, i dderbyn gofal ac addysg Gymraeg, ond mae rhaid i riant allu manteisio ar yr hawl hwnnw mewn ffordd sydd yn hawdd. Os ydy rhywun yn gorfod gyrru plentyn ar fws i fod yn yn gwireddu hawl i dderbyn gofal neu addysg Gymraeg ac yn rhoi plentyn pump oed ar fws am hanner awr, wel, 'di hwnna ddim yn hawl sydd yn ddigon da, felly rhaid i ni hwyluso y ffordd drwy fod yn darparu cylchoedd ac wedyn ysgolion Cymraeg o fewn cymunedau mewn ffordd sydd yn hwylus i rieni. O ran y cynnig gofal plant a'r cynnig 30 awr, mae yna gynlluniau uchelgeisiol wedi bod o ran darparu cyfalaf i gefnogi um, rhai o'r cynlluniau uchelgeisiol sydd uh, wedi gwireddu ac yn cael eu gwireddu. Ac felly dwi'n meddwl fod y math yna o fewnbwn ariannol yn allweddol bwysig ac mi oedd 'na fwy o fuddsoddiad yn y sector cyfrwng Cymraeg nag oedd yn y sector cyfrwng Saesneg, a mae hynny'n bwysig oherwydd dyda ni ddim yn ymdrin â dwy iaith sydd um, ar un statws. Mae rhaid i ni roi fwy o fantais i'r ddarpariaeth gyfrwng Cymraeg, fel ei bod hi wedyn yn gallu dal i fyny gyda y sector cyfrwng Saesneg ac wrth gwrs mynd yn bellach. A dwi'n meddwl y prif wahaniaeth o ran polisi yn symud ymlaen oherwydd newidiadau o ran cynllunio a cynlluniau strategol y Gymraeg mewn addysg ydy fod y pwyslais yn newid o fod yn mesur y galw i fod yn creu y galw neu'n sbarduno'r galw oherwydd yn dadl ni ydy fod y galw yno Ond os dach chi'n rhoi pwyslais ar fesur y galw, mae hynna'n creu problemau beichus yn ei hun oherwydd oedd rhaid i swyddogion mewn awdurdodau lleol fynd ati efo holiaduron, grwpiau ffocws, i brofi fod 'na alw am ofal ac addysg Gymraeg. Wel, erbyn hyn mae hynny wedi diflannu, felly mae'r shifft yna yn rhoi rhwydd hynt i swyddogion mewn awdurdodau lleol, gyda phartneriaid fel ni, gyda Llywodraeth Cymru, i fod yn creu, a 'da ni'n gwybod o fod yn creu, mae rhieni'n dod, maen nhw'n gyrru plant i gylchoedd meithrin a maes o law i ysgolion cyfrwng Cymraeg. Yym, felly mae 'na mae 'na lawer o bethau ar y gweill. Dwi'n meddwl bod y polisi drosglwyddo hefyd yn bwysig, o ran codi hyder rhieni i fod yn defnyddio'r Gymraeg gyda'u plant yn y cartre', a mae gynnon ni waith allweddol i wneud o safbwynt Cymraeg i Blant, ble bo hynny'n y cwestiwn hefyd. Ia, dwi wedi darllen y adroddiad sydd yn dweud heblaw bod ni hefyd yn ymwneud â'r polisi trosglwyddo iaith yma, i ddeud y gwir, cwbl mae'r holl ymdrechion um, o ran um, creu siaradwyr Cymraeg yn, yn y byd addysg yn ei wneud, ydy ceisio rhoi awyr i fewn i, um, i, i, i deiar um, sydd efo pwnctur yn barod i ddeud y gwir. Felly, um, ti'n

Wyt ti'n gweld bod 'na angen fwy o gynllunio o ran yym gofal plant ac yym addysg blynyddoedd cynnar er mwyn i hynny fwydo i fewn? Ac ac un peth arall rili hefyd, t'mod, o fewn yym y strategaeth Cymraeg 2050, yym, Mae yna alw am gynyddu'r niferoedd o fewn addysg Gymraeg, ond wrth gwrs, beth sy'n ddiddorol hefyd ydy mae yna uchelgais, ac uchelgais um, uchel iawn ydy o'n ymwneud ni, o ran gwella y ganran o'r plant sydd yn dod o allan o ysgolion Saesneg sydd yn rhugl yn y Gymraeg erbyn i nhw fod yn un ar bymtheg. Os na felly ofyn i'r Llywodraeth feddwl am sut maen nhw'n symud nid yn unig ysgolion ar hyd um, y, y llinell ieithyddol yma, ond hefyd um, tymod, creu rhyw fath o awydd um, ymysg darparwyr sydd ar hyn o bryd yn ddarparwyr cyfrwng Saesneg i fod yn ein ddwyieithog neu symud ymlaen i fod yn ddarparwyr cyfrwng Cymraeg.
O ran y pwynt, yr ail bwynt yna ynglŷn â chyfrifoldeb y sector Saesneg, yn bendant dwi'n cytuno fod yna gyfrifoldeb ac mae adroddiad yr Athro Sioned Davies yn parhau yn ddaglennol yn fy marn i o ran pwysigrwydd symud disgyblion a phlant ar hyd y continwwm iaith yna a a dwi'n cytuno fod yna le i ni fod yn cyd-weithio gyda phartneriaid sydd yn gweithio fewn y sector Saesneg a dwi hefyd yn meddwl bod yna bosibilrwydd i ni fod yn peilota gwahanol gynlluniau lle da ni yn defnyddio arbenigedd trochi iaith y mudiad i fod yn yym cyflwyno plant sydd mewn ysgolion Saesneg i'r Gymraeg Uh, Dwi'n gallu meddwl am ambell i esiampl o ambell i gymuned y byddwn ni'n hoffi gweld o bosib yn, yn cael ei pheilota yn fwy eang i weld pa fath o uh, ganlyniadau fydda ni'n gallu gweld o fod yn cyplysu neu'n gyfeillio cylchoedd meithrin er enghraifft gyda rhai dosbarthiadau meithrin mewn ysgolion Saesneg. Ar yr ochr gynllunio, Nid da lle gellir gwell, ac, yn anffodus, mae yna dal esiamplau. Er so- er gwaetha'r sôn am yr holl bwysigrwydd o asio yym cyd-gynllunio a cyd-drafod rhwng gofal ac addysg, mae yna dal esiamplau yn bodoli heddiw o gynlluniau ar gyfer gwella neu sefydlu ysgolion Cymraeg newydd ble mae yna ddiffyg ystyriaeth i Darpariaeth Gofal Plant, a 'da ni ar y funud ola' un wedi gallu adfer y sefyllfa a deud yy lle ma'r cylch meithrin, pam nad oes unrhyw ystyriaeth wedi mynd i fewn i ofynion y cylch meithrin a beth ydi'r gyriant o ran chi'n gwybod yr elfenne rheoleiddiol pwysig yna sydd yn dylanwadu ar pa fath o ystafell sydd yn cael ei darparu, ydy'r ystafell yna yym yn yy annog y plant i fod yn allan i'r awyr agored oherwydd bod hynny'n elfen bwysig o'r cyfnod sylfaen. Felly, yn anffodus, mae yna, efallai mae eithriadau ydyn nhw, ond mae yna dal esiamplau o ddiffyg yn y broses gynllunio yna lle mae yna gynlluniau gwirioneddol gyffrous ac ac uchelgeisiol o ran datblygiad addysg Gymraeg, a does 'na ddim ystyriaeth wedi cael ei roi i'r elfen darpariaeth gofal. Felly, ydy, mae hynny yn bryderus, a mi fyddwn ni'n gobeithio bydda awdurdodau lleol yn meddwl yn ofalus am beth ydy rôl gofal yn y cynlluniau newydd sydd ganddyn nhw ar y gweill ac yn cyd-drafod efo ni er mwyn wneud yn siŵr fod yr, yr gofodau sydd yn cael eu darparu ar gyfer cylchoedd meithrin yn bodloni y gofynion AGC fel y corff reoleiddiol Ac estyn wrth gwrs o ran gofynion cyfnod sylfaen, felly yn sicr ddigon mae yna fwy o waith i wneud o ran cyd-gynllunio rhwng y mudiad a'r a'r awdurdodau lleol. A timod, mae'n hawdd i ni um, beidio cydnabod yn dydy llwyddiant um, i ddeud y gwir addysg Gymraeg a'ch mudiad chi ar hyd y blynyddoedd. Ond i ddeud y gwir, be dyn ni'n gobeithio am erbyn hyn ydy hyd yn oed fwy o lwyddiant wrth i ni symud ymlaen, ac wrth i ni edrych ar gynllunio ieithyddol sydd yn angenrheidiol o dan Cymraeg 2050, siwr o fod, y sail neu'r man cychwyn ydy gofal plant, ynde? Ac heblaw bod ni'n edrych ar y sefyllfa yn ei gyfanrwydd, nid bod ni'n ei rannu fo i addysg a gofal, Wyt ti'n meddwl bod 'na obaith erbyn hyn bod ni yn edrych, ti'mod, ar y sefyllfa o'r crud tan ma'r ma'r bobl ifinc 'ma'n gadael y brifysgol, neu ydy'r Llywodraeth dal i radde yn dod at y y pwnc yma fel, ti'mod, ma' un peth yn yn fater i'r yym adran gwasanaethau cymdeithasol, yym hwn yma o dan reolaeth yr adran addysg, yym Ydy, mae hynny'n ma hynny bwynt dadlennol iawn ac mae yna waith ar y gweill o ran y profiad plentyndod cynnar, gofal ac addysg. Mae yna fframwaith ansawdd nef newydd ar y gweill fydd yn asio um, gwaith gofal plant a gwaith addysg. A falle bod yna bwynt gwleidyddol ehangach sef Petai y Gweinidog Addysg hefyd yn gyfrifol am ddarpariaeth gofal plant, mi fydda hynny hefyd yn gyfrwng i ni fod yn dod â'r ddeubeth at ei gilydd, ac o bosib mae cyfnod y pandemig wedi amlygu hynny, oherwydd weithiau mae rhywun wedi teimlo fod y y sector gofal plant yn, nid yn eilradd, mae hwnna'n air anghywir, ond yn cael ei gadael ar ôl fel petai. Yy felly dwi'n meddwl bod 'na ystyriaethau systemig gwleidyddol ynglŷn â cyfrifoldebau ar ar lefel cabinet i i'r llywodraeth nesaf fod yy yn ei ystyried. Dwi'n meddwl bod y rôl rhieni a theuluoedd yn allweddol yn hyn i gyd ac dwi'n mynd yn ôl at brofiad ges i um, mae, mae gen i, mae ym mhlentyn ienga fi'n un oed a pan o'n i newydd i chael hi, o'n i'n derbyn tysysgrif gan Lywodraeth Cymru oedd yn nodi fod yna goeden neu ddwy wedi cael eu plannu yym er mwyn dathlu y genedigaeth Cara. Rŵan, mae hynny'n wir i bob babi sy'n cael ei geni yng Nghymru gyda llaw. Ac o'n i'n meddwl bod hwnna'n ffordd wirioneddol greadigol a dyfeisgar i fod yn cyflwyno neges am sut 'dan ni'n lleihau ôl troed carbon yym cyfrifoldeb amgylcheddol ac yn defnyddio genedigaeth babi fel ffordd i fod yn cyflwyno neges yn uniongyrchol i rieni. Wel, pam bod ni ddim yn gweld yr un math o neges o safbwynt y Gymraeg? Mae'n llawer rhy anodd, dwi'n meddwl, i rieni fod yn derbyn gwybodaeth am fanteision addysg Gymraeg fel y prif gyfrwng i fod yn creu siaradwyr Cymraeg newydd. A ar y naill law, mae Strategaeth Cymraeg 2050 yn gwbl gignoeth ac agored i'r ffaith mai y system gofal ac addysg gyfrwng Cymraeg fydd yn creu y siaradwyr yna, ond mae yna weithiau amharodrwydd i fod yn mynd â'r neges yn uniongyrchol i rieni. Felly, dwi yn gobeithio y medrwn ni weld fwy o farchnata hybu a hyrwyddo mwy dyfeisgar uniongyrchol, oherwydd yr her i ni fel mudiad ydy Pan 'da ni'n hyrwyddo gofal ac addysg Gymraeg, 'da ni'n hyrwyddo i bawb ac i neb, oherwydd 'da ni ddim yn cael data genedigaethau, 'da ni ddim yn gwybod ble mae plant sydd yn cael eu geni heddiw yn byw, felly pan mae Cylchoedd Meithrin yn mynd ati i hyrwyddo, maen nhw'n hyrwyddo i bawb ac i neb, 'dyn nhw ddim yn gwybod lle mae'r babis yn eu cymuned nhw'n cael eu geni, er er gwis a'r ffaith bod y staff yn mynd i adnabod nifer o bobl. Felly, dwi'n meddwl bod rhaid i ni ddefnyddio strwythurau yn y byd iechyd, a mae Cymraeg i Blant eto'n allweddol yn hynny o beth, i wneud yn siŵr bod ni'n cyrraedd pob mam a thad newydd, fel eu bod nhw'n deall bod 'na ddarpariaeth gofal drwy gyfrwng y Gymraeg ar gael iddyn nhw. Achos i raddau, mae, mae'r camau o gyflwyno plant i'r gyfundrefn gofal plant neu i'r gyfundrefn addysg Gymraeg gan rieni sydd yn ddi-Gymraeg yn gam mawr yn dydi? Yym, t'mod, mae'n ma hawdd iawn i ni fel Cymry Cymraeg ddeud mai dyma sydd ore, um, a dyn ni wedi sôn eisoes am t'mod, pa mor bwysig ydy trosglwyddo iaith, lle mae'r ddau riant yn, yn siarad Cymraeg. Ond o'n i'n synnu i ddeud y gwir bod 'na amharodrwydd ymysg rhai cynghori er enghraifft i ddeud gwrandwch ma' 'na gyfle yma i chi gyflwyno'r iaith i'r plant 'ma. Yym ma' gen i ffrindie ti'n gwbod sydd yn ddi-Gymraeg yym s- a dwi'n cofio sgyrsie efo nhw yym dros ugain mlynedd yn ôl erbyn hyn, ti'n gwbod lle o' nhw yn gofyn yym Dych chi'n meddwl fydde'n iawn os fyddai'n yn gyrru'r plant i'r ysgol Gymraeg ma, neu'r cylch meithrin, a fyddai'n yn deall beth sy'n mynd ymlaen? Mm. Um, felly, mae'n hawdd iawn i ni hefyd uh, methu cydnabod um, pa mor ddifrifol ydy'r cais yna, ond wrth gwrs, y mwy afrif llethol ohonyn nhw wrth i bodde um, bod i plant nhw yn medru'r Gymraeg wrth nhw orffen ysgol, lle hwyrach Mae 'na genedlaethau 'di mynd lle oedd yr y taid neu'r hen daid yn siarad Cymraeg a'r a'r Cymraeg 'di gael ei golli i'r teulu.
Yn yn union, a dwi'n meddwl y profiad i'r mwyafrif o rieni, y rhieni 'na sydd ddim yn siaradwyr Cymraeg eu hunain, ydi bod nhw'n gwneud y dewis o roi'r plentyn i'r Cylch Meithrin, a maen nhw'n gweld y wyrth o flaenau llyged, maen nhw'n gweld y ffaith bod y plentyn yn caffael yr iaith Gymraeg mewn ffordd sydd mor rhwydd, A mae'n anodd i ni oedolion sydd yn cael trafferth dysgu ieithoedd i sylweddoli fod y plentyn bach yn cael ei hawdd nid yn unig i ddysgu dwy iaith, ond i ddysgu tair neu bedair iaith ac felly y norm yn rhyngwladol ydi fod plant bach yn yn siarad toreth o ieithoedd ac nid un iaith a dwi'n cytuno efo chi mae'n dyled ni'n enfawr i rhieni yna sydd yn cymryd y cam yna o fod yn deud Ie, dwi isio 'mhlentyn i fod yn siaradwr Cymraeg a diolch byth amdanyn nhw oherwydd mae mwyafrif llethol y plant sydd yn dod i gylchoedd meithrin gyda un neu ddau riant sydd ddim yn siaradwyr Cymraeg a chi'n gwybod mae o'n ma' ma'n dyled ni fel Cymry Cymraeg i rhieni yna sydd yn gwneud y dewis cadarnhaol a'r hyn dan ni'n ei ddeud yn syml ydi bod ni isio galluogi mwy o rieni i allu neud yr union un dewis oherwydd Tu hwnt i Wynedd, a rhai ardaloedd o fewn awdurdodau lleol eraill, mae gan rieni ddewis. Yym, felly, yy, ia, cytuno efo chi bod ni angen dathlu a diolch i rieni yna sydd ddim yn siaradwyr Cymraeg ond sydd yn yn gweld yr yr anrheg maen nhw'n gallu i i roi i'w plant nhw eu hunain. Felly, i fynd yn ôl at um, manifestos a'r etholiadau. Yym, mae'r ddau ni'n gytun bod angen newid yn y meddylfryd, yym, bod hi ddim yn bosib, os dyn ni i gyrraedd uchelgais Cymraeg 2050, i gynnal y busnes yn ôl yr arfer. Yym, ti wedi sôn am eich gobeithion chi o ran rhai newidiadau i'r rhaglenni, megis yym, gofal deg awr ar hugain, yym, angen cynnal y buddsoddiad, a ma' rhaid ni gydnabod bod 'na fuddsoddiad 'di bod o dan y Llywodraeth presennol, yym, o ran cyfalaf, yym, a hefyd, chi'mod, yym, y ffaith bod nhw 'di bod yn yn symud ymlaen efo agor cylchoedd newydd, 'dych chi yn awyddus i weld hynny'n parhau. Ga i jyst gofyn i ti ynglyn â'r sefyllfa efo yym y gweithlu, achos ma' hyn yn fater sy' 'di ca'l 'i 'i drafod o ran athrawon. Ydi. Ond weithie 'dyn ni'n anghofio os 'dyn ni'n agor y cylchoedd meithrin 'ma neu os ni yn awyddus i weld cylchoedd Saesneg yn dod yn ddwyieithog neu'n gyfrwng Cymraeg... Ie. ...ma' 'na angen staff yndoes? A dwi'n ymwybodol bod yna newid wedi bod o ran rhai o'r rhaglenni hyfforddiant yn ystod y, y, y Senedd yma. Mm. Um, be ydy'r sefyllfa ar hyn o bryd um, ar lawr gwlad a be fydd rhaid i ni wneud os dyn ni am staffio um, y, y cylchoedd newydd yma? Felly, er budd y sawl sydd ddim yn gyfarwydd efo cymhlethdodau byd gofal plant, mae rhaid unrhyw un sydd yn gweithio mewn cylch meithrin erbyn hyn feddu ar gymwysterau. Um, cymhwyster lefel 3 fel arfer, um, ond mae yna ystod o gymwysterau lefel 4 a lefel 5 um, sydd yn mynd â chi'n agosach at lefel gradd, Yym, a mae hynny'n ofynnol er mwyn gweithio mewn cylch meithrin. Yym, felly, yr hyn da ni'n galw amdano fo yn y maniffesto ydi fod yr ystod o gymwysterau angenrheidiol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg, a'r newyddion da ydi eu bod nhw ar y fframwaith prentisiaethau, a da ni yy dros y flwyddyn diwetha' ma' wedi cyd-lansio efo'r Urdd cynllun prentisiaethau ar lefelau tri, phedwar a phump, er mwyn neud yn siŵr fod y ddarpariaeth yna o ran prentisiaethau cyfrwng Cymraeg yn y sector gofal plant ar gael i unigolion. Rwan, rhai blynyddoedd yn ôl, oedden ni dan um, fantell cynllun o'r enw Cam wrth Gam yn darparu cymwysterau uh, cydnabyddedig uh, wedi i dilysu i oddeutu 200 o unigolion. A'r hyn fyddwn ni'n dymuno i weld ydy yn bod ni'n mynd yn ôl i'r lefelau hanesyddol yna er mwyn diwallu y galw fel ydych chi yn ei awgrymu, oherwydd mae'n amlwg, heb weithlu cymwys sydd yn meddu ar y cymwysterau a'r sgiliau ieithyddol i allu gweithio gyda phlant ar lawr y cylch, fydd hi ddim yn bosib i ni fod yn gwireddu y targedau yma sydd gynnon ni. Yn yr un modd, mae yna gynlluniau ieithyddol dan nawdd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Cynllun Cymraeg Gwaith Camau, sydd yno i fod yn symud unigolion ar hyd y continiwwm, sydd yn mynd â ni'n ôl at yr hyn oeddach chi'n ei drafod o ran y sector Saesneg. Felly mae yna gyfle gwirioneddol, cynlluniau sydd wedi'u ariannu yn llawn, i unigolion sydd yn gweithio fewn y sector Saesneg i fod yn uwchsgilio ac i fod yn yym cael gafael ar y sgiliau iaith yna er mwyn gallu cynnig gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg o fewn i sector nhw'u hunain. Yn yr un ffordd, da ni yn cynnig cynllun o'r enw Croesi'r Bont sydd yn gynllun trochi iaith lle da ni yn cyflwyno staff cylchoedd meithrin a meithrinfeydd dydd i'r dull trochi achos nid pawb sydd yn gweithio mewn cylch meithrin sydd o reidrwydd wedi cymhwyso drwy mudiad meithrin. A felly 'dyn nhw ddim o reidrwydd yn gyfarwydd efo'r dull trochi er bod nhw'n siaradwyr Cymraeg. Felly mae hynny'n gyfrwng i ni wneud yn siŵr bod nhw'n trochi'n effeithiol, ond hefyd yn ymestyn sgiliau iaith y plant yna sydd yn siaradwyr Cymraeg iaith gynta' a sydd yn mynychu Cylchoedd Meithrin, oherwydd mae sgiliau ieithyddol nhw yr un mor bwysig ag ydi sgiliau ieithyddol plentyn sydd yn siarad Saesneg neu iaith arall yn y cartre'.
Dyn ni wedi sôn am nifer o feysydd yn do, um, a dwi'n meddwl bod y, y ddau ni'n gytun, really. Um, mae yr her i bawb erbyn hyn ydy nid bod ni yn canolbwyntio ar ateb y galw. Um, mae hynny'n hen drefn erbyn hyn. Um, Tymod, yn y Gymru newydd, um, mae yna ma lein i gredu bod yr alw yna, yym a be sydd ar goll ar hyn o bryd ydy'r cynlluniau, y buddsoddiad a hefyd yym y modd o ran gweithle a peth eraill yym i wneud hynny. Dych chi'n manylu llawer iawn mwy na ni, a mae hynny'n naturiol o, o, o achos um, yn cyfrifoldebau gwahanol, um, ar be yn union sydd ei angen um, o ran um, newid y darlun yma, ynde? Fel brif neges, be fysa ti'n gweld fel y dau neu dri peth fydde pobl sy'n ymwneud â'r Gymraeg um, ddyle bod ni yn ei, yn ei gwthio um, ar gyfer pob plaid, um, er mwyn i ni greu'r awydd yma um, ar gyfer y llywodraeth nesaf i, i newid y sefyllfa uh, go iawn ac i wireddu uchelgais Cymraeg 2050?
Ie, yeah, wel, mae'r manifesto sydd gyda ni er yn manylu ar nifer o um, feisydd gwahanol. Un ochr ydy o, un dudalen ydy o, felly fyddwn ni'n annog unrhyw un sydd â diddordeb yn y maes yma i edrych yym ar y dudalen honno a hefyd ma' 'na fersiwn fideo. Taswn i'n gorfod dewis dau neu dri pheth, fyswn i'n deud fod newid systemig yn bwysig a'r newid systemig hwnnw i mi ydi'r targedau yna ynghlwm gyda cynnal a chefnogi y rhwydwaith bresennol o gylchoedd meithrin a meithrinfeydd dydd cyfrwng Cymraeg ond hefyd cynyddu yym sef y targed yna ynghlwm â sefydlu 60 darpariaeth cyfrwng Cymraeg newydd dros dymor y Senedd, sydd wrth gwrs yn mynd â ni'n agosach at y targed uchelgeisiol yna o gant a hanner o gylchoedd meithrin newydd erbyn y flwyddyn 2030. Felly, newid systemig a buddsoddiad drwy fod yn creu darpariaeth o'r newydd. Yn ail, o ran polisi, sy'n ymwneud â newid meddylfryd o safbwynt herio, mesur y galw, a wneud yn siŵr bod ni'n arddel ethos creu y galw neu strapino'r galw falle yn derm gwell achos 'da ni'n gwybod bod y galw yna, mae jyst yn fater o ymateb iddo fo fel cyfrwng i fod yn creu darpariaeth o'r newydd fel ffordd o o greu ysgolion Cymraeg ac o fod yn symud ysgolion ar hyd y y continiwwm iaith fel sydd yy yn yr arfaeth gyda chategoreiddio ysgolion. A'r trydydd maes, dwi'n meddwl, ydy parhau i hybu a hyrwyddo a buddsoddi'n drwm mewn cyrraedd pob rhiant i wneud yn siŵr bod nhw'n deall fod y ddarpariaeth yna ar gael iddyn nhw a bod modd iddyn nhw hefyd fod yn arddel i hawl fydd yn y pen draw hefyd yn gwneud hi'n haws i ni fod yn gwireddu'r hawl yna mewn ffordd sydd yn hwylus a mewn ffordd sydd yn gwneud hi'n hawdd i rieni fod yn gwneud y dewis yna o safbwynt gofal ac addysg Gymraeg oherwydd fod 'na gylch meithrin ac ysgol Gymraeg ar gael ym mhob cymuned yng Nghymru.
Timod o ran, yym, dwi'n cofio yym y gwaith wnes i o ran addysg yym a dwi'n cofio yy rywfaint o syndod gen i rili yym pa mor anghyson oedd y sefyllfa ar draws Cymru. Yym erbyn hyn wyt ti'n teimlo bod yr arweiniad sydd wedi cael ei roi gan y Llywodraeth yn creu sefyllfa sydd tipyn bach yn wahanol ac O'm rhan i fel Comisiynydd, yym, yn amlwg mae gen i rymoedd o ran yym awdurdod iechyd, awdurdodau lleol, yym, o ran eu polisïau nhw, yym, o ran hybu a hyrwyddo'r Gymraeg. Yym, un peth dda- ddaru ngharo i oedd, yym, timod, ti'n sôn am creu'r cyfleoedd 'ma fel bod rhieni yn ymwybodol o be sy ar gael a bod nhw'n deall yn union be di'r cynnig. Yym, Ar y pryd, oedd llawer iawn o'r pethe 'ma yn dibynnu yym ar yr unigolyn oedd yn ymwelydd iechyd yym neu ti'mod yym swyddog unigol o fewn awdurdod. Erbyn hyn ydi'r isadeiledd wedi cael ei greu lle yym ti'mod ma'r anghysondere 'ma yn llawer iawn llai na be' o'n i 'di weld dwy neu dair mlynedd yn ôl ne' o's 'na dal jobyn go dda o waith o ran um, gwneud yn sicr bod pob rhiant a bob plentyn yng Nghymru yn cael y cyfle yma um, i, i, i ddod yn ddwyieithog.
Yn bendant, mae yna dal ormod o ddibyniaeth ar dwi'n yn licio'r term ewyllys da, mae'n siŵr mae dyna ydi o, ac ar ewyllys unigolion, a dydy hynny ddim yn dderbyniol, ac felly Er bod 'na bwyslais mawr yn Strategaeth Cymraeg i Blant ar ddefnyddio y sector iechyd ac ar rôl bwysig ymwelwyr iechyd o safbwynt yym nid yn unig y cynnig rhagweithiol ond darbwyllo rhieni yym o fanteision gofal ac addysg Gymraeg, Dwi'n credu bod rhaid i ni barhau i bwyso ac i fuddsoddi um, ac i wneud yn siŵr fod y neges yna'n cyrraedd pawb ac chi'n gwybod mae yna esiamplau fel o'n i'n crybwyll yn, yn flaenorol fel yr ymgyrch plannu coed yna sydd o bosib ddim ond yn lythyr ond mae o'n lythyr sydd yn bendant yn cyrraedd pob rhiant newydd a fedrwn ni ddim deud yr un, yr un peth am ofal ac addysg Gymraeg felly Mewn gwirionedd, mae defnyddio yr um, cyrff statudol yna sydd â mynediad at ddata pwysig pan mae'n dod i gynlluniau iaith yn allweddol o bwysig oherwydd mae pob dim da ni'n wneud wedi cael ei gyfyngu gan y ffaith bod ni ddim yn gwybod lle mae rhieni newydd yn byw, a chawn ni byth wybod achos chawn ni byth fynediad at y data yna. Felly mae gweithio mewn partneriaeth yn bwysig, um, ond mae newid cyd-destun polisi fel sydd wedi digwydd gyda cynllunio strategol y Gymraeg mewn addysg, newid y pwyslais o fesur y galw i sbarduno'r galw, mae hwnna'n newid ethos pwysig iawn yn fy marn i, ac yn golygu bod Swyddogion mewn awdurdodau lleol methu herio chi ddeu fod y galw ddim yno. Mae'r galw yno, a mae o'n fater o ymateb iddo fo. Wel, diolch yn fawr iawn i Sigwen Llian am d'amser. Yym, dwi'n meddwl bod gen i o, o leia gwell dealltwriaeth erbyn hyn o ran um, timo, beth sydd ei angen o fewn gofal plant ag um, addysg blynyddoedd cynnar. Yr her i ni'n dau, wrth gwrs, ydy sicrhau bod y pleidiau um, yn, yn deall hynny ac yn, yn gwrando. Um, ond ar ôl wrth gwrs, unwaith mae'r cyhoedd wedi gwneud y dewis bod y prif weinidog hwyrach yn ystyried rhai o'r negeseuon gan y tu um, o ran sut mae'r cabinet yn cael ei strwythuro, um, ac ar ôl hynny wrth gwrs sicrhau bod yna um, weithredu